לאמיר איבערגיין א קאפיטל היסטאריע וואס איז געווען אין ישיבה זומער שנת תשי ע אין אלף ווען מיר זענען ממש געווען אויפן וואסער און די מחותן ר' שמעון ברוין האט אונז ארויסגעהאלפן. עס איז אנגעקומען אין ישיבה אין קעמפ אין בארשי קעמפ איז נישט געווען קיין בית מדרש דארטן און די בחורים האבן געמוזט זיצן אינדרויסן לערנען אויפן פעלד. פון אנפאנג איז עס געווען זייער געשמאק צו זיצן אויפן פעלד, מ'איז געזיצן אונטערן שאטן פונעם בוים און מ'האט געלערנט, די ישיבה האט פארגעלערנט די שיעורים אויפן פעלד, ס'האט אויסגעזען דערווייל זייער פיין, זיי האבן געלערנט אויפן פעלד, די שיעורים זענען געווען אויפן פעלד, און מען האט געגעסן אויכעט אויפן פעלד, מען האט אויסגעטיילט פרישטאג אויפן פעלד, אלעס וואס מען האט געטון בשטאט בבית מדרש און שטאט בלאנטש רום איז אלעס געווען אויפן פעלד, אונטער די פרייע הימל, און מען געזיצן און געלערנט צוזאמען און פארברענגט צוזאמען. ס'האט זיך אנגעהויבן די שווערערע וועטערס, ס'איז אנגעהויבן צו רעגענען, האט מען נישט געקענט מער זיצן אויפן פעלד, האט מען געמוזט אנהייבן צו בויען עפעס א שוץ פון די רעגן און פון די זון, דעמאלטס האט מען אויפגעשטעלט, מען האט געברענגט אביסל העלצער מיט א שלאק, מען האט אויפגעשטעלט אזא פראוויזארישע טענט, אז מען זאל קענען זיצן און לערנען אויפן גאס אויכעט, מען האט אריינגעלייגט לעקטערס אינעם טענט, ביינאכט זאל מען אויך קענען לערנען און די ישיבה זאל קענען פארלערנען אינעם טענט, און דארט האט מען אויך געטיילט דאס עסן, די פרישטאגס, אין די סאפערס, אלעס האט מען געטוהן אין דעם טענט, אבער דער טענט איז נישט געווען געמאכט געווארן אזוי שטארק, ס'האט געהאלטן פאר א שטיק צייט האט עס געהאלטן טאקע, מען האט עס גוט אויסגענוצט פאר א שטיק צייט, יעדעס מאל ס'האט גערעגנט האט מען געטרייט אראפצונעמען די וואסער פון העכער דעם טענט, און מען האט געדארפט אסאך מאל שטיין מיט בעזעמס צו אויפהייבן די וואסער וואס האט זיך אנגעקליבן העכער די פלעסטיק פונעם טענט, אבער מער ווייניגער האט זיך עס געהאלטן און מען האט געקענט אנגיין. ביז איין שיינעם טאג איז געקומען א שלאקס רעגן, עס האט מער נישט געקענט אויסהאלטן, עס האט עס מער נישט געקענט איבערטראגן, און אינמיטן א שיעור וואס מען האט געהאלטן אינמיטן פארלערנען, האט ער זיך נישט געקענט מער דערהייבן, און די גאנצע טענט האט זיך צוזאמגעלייגט, נישט געבליבן מער קיין זכר פונעם גאנצן טענט. דעמאלטס איז אנגעקומען רבי שמעון ברוין און אריינגעברענגט דעם נייעם בית מדרש, עס איז אנגעקומען סקוט פון העלצער, און מ'האט אנגעהויבן צו לייגן און ס'איז דורך דעם אלע זיך גענומען אין די הענט אריין און געהאלפן דא זעט מען דעם חתן ווי ער לייגט דעם יסוד און קערט די ערשטע שטיין פארן בית מדרש, מ'האט אנגעהויבן צו לייגן די שטיינער און די העלצער, אלע בחורים זענען געווארן איינגעשפאנט און ארויסגעהאלפן מיט מצות, יעדער האט צוגעלייגט א הענט, ווער ס'האט נאר געהאט הענט און פיס איז געשטאנען און געשלעפט העלצער און געהאקט, גערער לעווי האט ארויסגעהאלפן די חתן זעט מען ווי ער שטייט און ער העלפט, ביז ס'איז שוין געווען די גאנצע פלאר איז שוין געשטאנען, דעמאלטס האט מען געהערט אז די אינספעקטער גייט קומען און ברענגען און ער האט געהערט אז פרעגט די בילדינג אינספעקטער וויל קומען זעהן וואס גייט פאר וואס מען בויט דא האט ער שנעל געטראכט אן עצה און געמאכט פון דעם א סטעידזש האט ער ארומגעלייגט א שיינע רויטע ליילעך ארום זאל אויסזעהן ווי א סטעידזש כאילו מען גייט דארט מאכן עפעס א פלעי צו וואס זאל געראטעוועט ווערן פון דעם אינספעקטער גלייך נאך די אינספעקטער האט מען זיך צוריק אנגעהויבן צו בויען די די צוגעהויבן צו בויען מיטן גאנצן פעסטקייט. זאג אים אויפצושטעלן די ווענט, מען זעט דא אלע בחורים העלפן ארויס אויפשטעלן די ווענט, אויפשטעלן דעם בית מדרש, קודם די ביעמס ארום און ארום, יעדער לייגט צו א האנט, יעדער שטייט, יעדער העלפט, אין דריי טעג האט מען אויפגעבויט א גאנצן בנין, ממש נישט צום גלייבן וויאזוי מען קען אין דריי טעג אויפבויען, ס'איז געווען פאר שבת, מען האט געמוזט זיין פערטיג פאר שבת, גלייך דאן זענען צו לייגן דעם דאך, יעדער האט ארויסגעהאלפן און די דאך איז שוין געווען פערטיג, מען האט נישט אריין די פענסטערס, און די מענדלעטש האט אריין געצויגן די לעקטער, אלעס האט מען געמאכט זייער שנעל כדי אזוי צו לייגן שיעטרעק אויפן דאך, און אלעס האט מען צוזאם געקלאפט ממש אין געציילטע טעג, אין דריי טעג איז געווען אויפגעשטעלט א הערליכע בית מדרש, די שינגלס אויפן דאך איז שוין געווען געלייגט, עס איז ממש געווען א נחת צו זען ווי אזוי אין אפאר טעג איז געווארן אויפגעשטעלט א הערליכע בית מדרש, מען האט שוין געקענט אפילו לייגן די מזוזה אויפן טיר, און מען האט געקענט זיצן דארטן און לערנען און דאווענען.

אין קעמפ אין דעם בית מדרש וואס ר' שמעון בר און האט מנדב געווען. מוהרא ש האט געזאגט אז ער גייט קומען אין ישיבה ברענגען שידוכים פאר די בחורים, ברענגען מתנות פאר די בחורים. בחורים האבן אפגעווארט מוהרא ש, מ'איז געשטאנען אינדרויסן און געווארט, ס'האט גערעגנט, מ'איז געשטאנען אונטער די דאך און מ'האט געווארט אויף מוהרא ש, און מוהרא ש איז אנגעקומען אין ישיבה. ביי די סעודה האט מהראש געזאגט א דרשה און דעמאלטס האט מהראש געזאגט די ווערטער וואס האט געטוישט די ישיבה, מהראש האט אדערטער הערן וואס די מהראש זאגט אז די אלע בחורים זאלן לערנען פֿערצן מאל מסכת תענית ביז ראש השנה זאלן א חתן ווערן,

גלייך נאכדעם, די בחורים האבן נישט געווארט קיין צווייט, די נעקסטע טאג האב איך זיך שוין געזעצט לערנען פלייסיג מסכת תענית. יענקי פיש מיט לייבי פרענק לערנען מסכת תענית, זענען שוין ברוך השם חתונה געהאט, יורי לעווי שטייט מיט א מסכת תענית און א האקט שטיקער, ברוך השם האט שוין חתונה געהאט, יואלי מאשקאוויטש זיצט זיצט פארטיפט אין א מסכת תענית, האלב שטיף אינמיטן, ברוך השם האט שוין חתונה געהאט, אלע בחורים זיצן און לערנען מסכת תענית, גרויס התמדה, און ברוך השם צענדליגע בחורים זענען חתנים געווארן אין דעם זכות, ס'איז אויפגעהאנגען א גרויסע סיין אויף די וואנט, דארט האט מען פארשריבן יעדן טאג ווער ס'האט שוין געענדיגט מסכת תענית און ווי מ'האלט, יצחק אהרן וויינבערג שטייט דארט און ברוך השם שוין אויך חתונה געהאט, די בחורים האבן געלערנט אזוי פלייסיג מ'האט גארנישט געקענט רעדן צו זיי און די יצר הרע האט דאס נישט געקענט אויסהאלטן און דעמאלטס האט זיך אנגערוקט די האריקעין סענדי אויסצופרובירן צו די בחורים קענען טאקע אנהאלטן מסכת תענית אפילו אין שווערע מצבים, עס האט זיך אפגעלאזט א געפערליכע האריקעין, געפערליכע רעגענעס, די וואסער וואס לויפט דורך לעבן די קעמפ האט זיך געהויבן פון צוויי פיס הויעך צו צוועלף פיס הויעך אין א האלבע נאכט, כ'האב נישט געפונען צו עס גייט געשען, דאס וואסער איז האט איבערגערינען ביז העכער די די שוועל פון אויבן, צובראכן אלעס אין די זייט און עס אריינגעפלאסן אינעם קעמפ מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע שטארקייט און פארפלייצט

אבי צו קענען זיין באשיצט פונעם רעגן און זיך ארויסזעהן פונעם קעמפ, די וואסער האט אנגעהויבן מער און מער אריינצופליסן, האט אנגעהויבן מער און מער אריינצוקומען, ביז די גאנצע קעמפ איז געווארן איבערגעדעקט מיט וואסער, מ'האט שוין נישט געזעהן די באדן, מ'האט שוין נישט געזעהן די ערד פונעם קעמפ, עס איז נאר געווען וואסער איבעראל, אלעס איז געווארן פארשוועמט, אלעס איז געווארן געפלאדעט, און מ'האט געמוזט זעהן, מ'האט זיך געמוזט ארויסזעהן פון דארט. די ראודס אוועק פון קעמפ איז אויך געווען פארפלייצט אויף אסאך פלעצער, מ'האט געדארפט האבן טרעקטארס צו קענען אדורך פארן, זייער אסאך רויטס זענען געווען פארשפארט, אבער ברוך השם מיטן אייבערשטער'ס הילף זענען אלע בחורים זיך ארויסגעזעהן פון דעם קעמפ, און די סיבה צו דעם אלעם איז נאר געווען צו זעהן אז די בחורים גייען טאקע עומד זיין בנסיון און קענען דורכמאכן דאס, און אפילו אין אזא טאג פון האריקעין סענדי, עס האבן נישט אוועקגעלויפט פון קעמפ, ס'איז נישטא קיין לעקטער, ס'איז נישטא קיין וואסער, ס'איז נאר די וואסער אויפן פלאר מיט פלאד זאל מען זיך אויך קענען דערהאלטן און לערנען מסכת תענית. און אזוי איז טאקע געווען, די בחורים האט מען רוב מאל זענען אנגעקומען צו א פייער סטעישאן, דארט האט מען געווארט ביז ס'האט זיך נאכגעלאזט די די האריקעין, ביז ס'האט נאכגעלאזט די שווערע וואסערן, מ'האט זיך געשטעלט דאווענען די ערשטע זאך דארט, מ'האט זיך געשטעלט דאווענען שחרית, גלייך נאכן דאווענען, די ערשטע זאך האט יעדער בחור גענומען זיין מסכת תענית, האט נישט פארגעסן מיטצונעמען, אינמיטן דעם גרויסן שטורעם, און מ'האט זיך אראפגעזעצט לערנען, איינער האט געטראפן עפעס א פלאץ ביי א געז סטעישאן דארט געלערנט מסכת תענית, ווייט אויסגעטראכט אויף סיי רואיגע ווינקלען און סיי ספעישן צו לערנען מסכת תענית, יעדע בחור האט זיך געטראפן עפעס א ווינקל צו לערנען מסכת תענית און נישט פארגעסן נישט נישט פארגעסן צו ענדיגן די מסכת. אפילו ביים קריג און ביינאכט אין קעמפ האט מען אנגעצינדן לעכט און זיך געזעצט און וויסן מערבית מיט לעכט.

אלע האבן זיי געזיצן און געלערנט מסכת תענית מיט מורא ומיט גרויס התמדה, און ברוך השם אלעס איז געווען א דאנק דעם בית מדרש וואס איז געווארן צוגעשטעלט דורך ר' שמעון ברוין און מחותן, אלעס גייט אויף זיין זכות.